Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lem yelid we lem yulad we lem yekun lehu kufuwan ahad. Emma ahyrkysy doňuz iýýänlikleri. Eý jemaatlar! Eý musulmanlar! Eý hak Allaň bendeleri! Eý hak Muhammet pygambaryň ummaty! Kurany Kerimde bir gürrüň bar.

Heýran galmaly, Kuranyň deslabyndan tä ahyryna çenli, Bismilläden başlaýan tä Kul auzu Rabbin nas, tä Kuran tamam bolýança, asnam, but bäş ýerde barda. Doňuz-da dogry bäş ýerde gelipdir. Oň içine geň zat. Arak-da dogry bäş ýerde gelipdir. Üçüsi meňzeş diýdigi-de. Doňuz bäş ýerde gelipdir, hinzir. Arak bäş ýerde gelipdir, asnam, but bäş ýerde gelipdir. Ro'b, gorky diýdigi. Bi Hudaýdan gorkmaýalym diýen ýaly-la, gorky, ro'b, arap dilinde. O-da bäş ýerinde gelipdir. Ha idin ha be. Doňýk gallym maksadyna ýetmek diýdigi. O-da bäş ýerde gelipdir-de. Bäşisi-de bäş ýerde gelipdir. Biri-birine repler. Her gaýsy başga-başga ýerde ha. Bäşisi-de bir, bäşisi-de bäş ýerde. But, asnam, kafyrlar, müşrikler. Arak bäş ýerde, doňuz bäş ýerde. Hudaýdan gorkmak, ýürege gorky düşmek, sandyramak bäş ýerde. Hyt bolup maksadyna ýetmän ölüp gitdi bäş ýerde bar. Ine başga bir nesihat aýtyp ýörmeli däl. Musulman kafirden süýüm boljak daş. Aham ahyrkyja gürrüň gysgaja geçireýin, bir küç dagyga wagtym tamam bolup gelýär. Bir keplere gulak asmandyrlar mesihiler. Öňki öňkiçilik. Onda Resulullah aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, Hudaý maňa emr etdi diýipdir. Eger indi islama girmeseňiz bik hepli bi ylymla bilen hemmäňiz üyşiň çöle çykyň diyipdir. Menni öz içerim menen çöle çykjak. Her gaysymyz bir gapdalda duraýlyň, betdoga edeýliň. Hudaý ya kimiňki yalan bolsa biz dargat diyip diläýliň diyipdir. Çykyň orta diyipdir. Mubahele diýeli adyna. Pygamberimiz aleyhissalatu vesselam körükeni Hezreti Ali Murtaza razyallahu anh körfe gyzy Hezreti Fatyma Tüzzehra razyallahu anha We Pygambarymyzyň işli Gülli-Güli Reýhanateýn Nebi, Jennetiň jowan oglany Hasanjan we Hoseýinjan dört bolup taşryp çykypdyr. Pygambarymyz aralarynda bäş nefer. O dört däne içerisindäki Hezreti Aly, Hezreti Fatyma, Hezreti Hasanjan Hoseýinjanlara aýdypdyr, Her agşam men doga edemde siz Ämin diýiň pagat diýipdir. O hem bäş bolup ugrap barýarkala, Mesihileň ol okolary aýdypdyr, Görýäňizmi gelýärler diýipdir. Ol nurany ýüzi gözleri gözläň diýipdir. Şolar eger doga etseler daglar goparylsyn diýse daglar goparyljak-a diýipdir. Hak pygambardygyny bilýäs diýipdir, ondan üçin betdoga girmäýliň diýipdir. Musulman-da bolmaýlyň, göreýli näme diýýäler diýipdir. Täsip adam ýykaýan-ha. Tekepbirlik adam dargadaýan-ha. Ýo näme diýip öz ýanyndan özüňi dogurlamak adamy betbagt edaýan. Am eý Muhammet diýipdirler aleýhissalatu wesselam. Ýo bolýa biz o jürek mubahala betdoga etişjek däl diýipdirler. Bize näme höküm etseňiz-a biz sulha çyşjak diýipdirler. Hany Pygamberimiz bolýa kabul sulhat şeýli zor bilen pyçak goýup aýat musulman bolmaly siz zor bilen bir musulman etip boljakmy o jürek däl bolýa kafirlikde galmaly ýöne jizýe perdagt etmeli islama bir mukdar pul perdagt etmeli tä musulmanlaryň tesellutynyň eteginde deňiz sabyt bolup durar ýaly olarda bolýa diýip şony boýun alyp yzlerine gidipdirler.